nami apo atikwamba na thabelo kani kwamba na thabelo ino ndamatsira mulandu wawe ndi mini ngori ndikwamba na thabelo nne zwino apo a vha ri hoyo muthu ane kho ro tshinywa afho une a mfounela uko tieto ni founela zwino ndikwamba uri ini ani muḓivhini thi mu ḓivhi daka no tshinyani U- u- upfi mini oni vhudza uri upfi nnyi masini u dzula tshawelo thi nyaga uri ndi ambe tshithu ni tshi dovhololani Eh, a va a va ri rembela eka foni no ni leyi ya tshumela n'wananga ni ko dovha na nyago mbusa mbuso ni tshidova ni tshifari ni tshidova ni tshilitshani tshidova hayi thi mu ḓivhi u ṱola ku mamba ndori ni khou mu ḓivha khezwi o mbudza madzina amu ndi tshi khou amba na ini tshi khou tenda uri ndi ini uri ndi dzula gai yone muthu u dzula gai afho muthu ndi alexander kakai u khou ri ni dzula alexander ini hayi a thi mu ḓivhi muthu ini ni dzula gai soweto ni khou livhuwa zwi amba zwori ini itani ngorali ni dzula soweto gai deep blue fuzon bayo ḓani ngeno ni- ni ḓo kona u to amba no no swika ngeno zwi amba uri ni ita mafhungo um o silinga vhana vhashu ni tshi vha zwifhela zwa uri ni ni dzula gai mara mathina ni ku a ḓivha tv

hanya kuhamba na ini ngori nina una thumbu yanu tili aona muthu ane anga vha na thumbu yanga balo amba na nṋe ndi ngazwo o ri nṋe o no ambedza na inwi nga maanḓa o vha tshi khou ḓi yabuni kulo vha na musema na mbore khaye khawe ya mutshinyi nṋe ndi tshi khou amba uri kha inwi inwi ndi mutshingani ya u ḓivha inwi ni noṱhe hai u vhona zwifhela hoyu muthu anga u na lunyadzwa nga maanḓa

ngauri habe meni ka sitolo tani tshi khou sengisana na ene ndo amba na ene zwavhuḓi nda ri kha tshivenḓa i eh uri o ita zwo raliho ra dzula fhasi ra dzudzanya zwi zwone Vhone vha ri u pfu- u- u- u tshawelo. indo ni khonzi awelo mangalani zwino ndi hanefha zwino nṋe nṋe hafha muḓini wanga Hafho namba founu dza vha dzi ngo bva vha khou founa nga private. ndo humbela foini ya hoyu robert ee ngo founela private zwa na mafhungo ḓaro ndi foini ya robert ndo yele we nda mu humbela uri a ṋetshedze foini yawe ndi foinela zwino ngori ndi Zwino- vhathu vhane vha khou vha khou bva dzhele zwino o bva dzhele zwino u ya wana uri dzifoini dza hone dzo itiwa upfhi dzi songo vhonala dzi nomboro ndi muthu o bvaho dzhele vhege yo fhelaho yeneyi o ḽela khirisimusi haningei oo ee ndi havha vhathu vho eh o vha o farelwa uri o vha o vhulaya mukhuwa ngauri ndi vhathu vha zwigidi basi oh Mm, o ma nga maanḓa ṱhoho muṱhanga nae ndi to shavha zwa uri nda mu vhudza zwa uri Nako, eh eh. ni no tshinya khaladzi yawe iyi Namo. zwi nga si mu fare zwavhuḓi Uwe kana kana. zwino ndi tshi khou ri vhona vha fone a vha fone nga namba founu dze dza khou vhonala dzavho vhone vha nṋe a thina foini na u vhona thi vhoni zwavhuḓi lwa uri ndi nga shumisa foini a vha ri da- data lwa founu engedzo dzau nṋe ndi ḓo kona u founa nga dzo ndi tshi ḓa ndi Wa- ndi tshi tea u dovha nda mu vhudza uri u tea u foina nga nomboro dzawe nini na ha ndi kana mafhungo dzau dakalo vhona vha ra founu nga dzau ndi ḓo mu founela nṋe nga dza ndi songo nyoko ntsengisa nomboro ni ni nadzo i kha ḓo dzha thevhele dzanga i ndi ri nomboro dzawe ni nadzo ndi khou humbela zwo ri ni ḓe matshelo